Are you guys just looking at me? I say share the video. Why that video na get why? It's very important. This particular one, we gonna share am. Una don see am. Don see una don share am. Eh? We'll continue. Because no, I don't want to feel, I want to talk many people. Make dem for listen, make dem for dey get sense. How to send money from Europe to Nigeria online. Try Profi. Check out the beneficial currency exchange.

no be everything dey put for video call or for or for live video but the major part of it all wey be say the whole world wan dey hear i go dey break am out as e dey hot when i dey hear am yesterday i came out yesterday i give una the update say sharon don leave italy no dey italy again yesterday na dey fly am so the the major plan was if once sharon reach lagos they go push sharon for hospital for lagos

say Sharon go land Lagos, then he go chill for Lagos for hospital for Lagos. Then they go move on from there early morning, go enter first flight early morning tomorrow dey Benin airport by seven for supposed to dey Benin because of the ticket na by seven o'clock na Sharon supposed to dey Benin airport so maybe before they go carry do everything uh, for reach another kind eight they go don dey outside you understand but yesterday sharon landed lagos When I share this video it's gonna be when I share especially for the eham members association When I share this video to them respect to you guys

hospital still no get light to take chill sharon so they no go fit go put sharon for where light no dey make the cell dey decay about the next thing na dey take ambulance the next available ambulance no matter what anything e go cost na dey move am straight to benin straight down to benin march down so sharon don already dey benin now as me and i dey talk now i don reach benin e dey for uh, uh, uh, benin general hospital for airport road na sharon dey now dey chill you understand now for those of those people Edo actors, actress, entertainment, we supposed to go wait for am for airport tomorrow. Then make we no vex. Sharon don already dey Benin now. No need of the airport again. You understand? No need we go take dey una go take wait for airport again. E don already reach Benin. And now, we are waiting for the family to bring out the deeds wey dem wan bury Sharon. Now what happen? I still give una, I still explain am to una yesterday, brief to una yesterday. Sharon late father was not buried according to custom and tradition. Now, before you go bury in daughter, she have to be buried properly.

uh, nollywood all of now and i hear that's why they use english spoken about the here for those of now who want be who want dey there that day so sharon now don already dey benin e don already dey hospital already for benin now so the it's not like on the family each time the family bring

Tell am say Sharon don once Sharon reach Benin, e go turn to our our heart, our celebrity own. Now Sharon don dey Benin right now as we dey talk now. E don already dey Benin. E don dey uh, uh, what do they call am? Our senior man, Grenadian Hospital for Airport Road. Sharon don dey there ready. Normal. The family now dey wait for.

im own death no go be like any other person own no be those celebrity wey go kpai dem no go know where dem bury am put when una dey hear me una hear me clear na me stand for inside this one na me use hand hit chest say this one no be like other benin celebrity wey after dem don kpai dem no go fit know where dem bury dem put dem no go fit go dey give dem flower

You understand? So now they go Bama this morning now. He don't really chill for a Grenadian hospital. So no need way una go airport tomorrow again. Please bloggers, make una cut this video, una share am. If you like, una move the music. But this particular speech we are give so, una blog am, una share am. So that una tag many of these celebrities, many of these actors, actresses, you know, musicians, so that they go first share this video.

I go always dey give una otu otu don play how they go say put am for ground everything you guys are gonna be aware and I'll, I'll carry una along so follow me make we dey hear updates about am till they put am for ground use sand cover am na so the matter go be because for all this while she is not yet buried.

Gbenedio Hospital Airport Road. So awu na kari ege yo na mi egbe awo gira yo tori. We na waya wo gira yo tori egbe ari ege yo na mi ya wo ge o ye ge e Sharon. So ya we do ya egbe egbe ma wa ya do ya egbe ma gbon. Wo we segen ni. We na mi ya wo ge e Sharon he. So no wala ho iye do ro wa

wey dey support me and wey support this race may god bless you guys god richly bless you guys for those of una wey donate for the good funding to see the, to assist the children of sharon may god bless all of una i say a very big thanks una and one thing is sure one thing is known please i want to beg all the edos both home and abroad anything wey you give sharon children you never start

I don't bury this our sister because we need to still continue to assist those children because the mother now at her age now she just start she just become a nursing mother she cannot work again now as it is before you understand it just be like she is just like a single mother now wey no get husband They take care of two children e be like woman wey born twins be like when we born to school so i use god beg una may god bless all of una the way una take dey support those children support the woman may god bless una both wey dey go dey visit am dey go dey console her even na pronounce the care of the children may god bless una and may god still give that woman strength to take care of those children may the plan of the enemy towards those children towards the mother may their plan never come to pass and i wan also beg you guys pastors prophets and prophetess